and I was so intrigued when I when I when I read them um that I really would like to quote some of them. They are marvellous. For example, with regards children, meta t-tfal jitgħallmu jafdaw, jrabbu kurar il-kuraġġ biex jiffaċċjaw sfidi ġodda. Il-kwistjoni ta' relazzjoni mill-isbaħ fil-familja fejn hemm it-tfal, it-tfal allura jitilgħu b'dik ir-reżiljenza. Kemm hi sabiħa. Imbagħad, per eżempju, sew in-nisa u sew l-irġiel iridu l-fsid tagħhom mingħand xulxin biex iħossu li huma importanti għall-partner tagħhom. U dawn huma quotes, quotes ta' tas-sabiħ tagħhom li dawn mhux xi ħadd qatt jeditjahom imma xi ħaġ li ġiet spontanja meta meta kien hemm qed meta kien qed isir din ir-riċerka u rrid ngħid grazzi u proset lil lill-Ċentru Nazzjonali għar-Riċerka dwar il-Familja għaliex għandna biex tgħin riċerka mill-isbaħ dwar il-familja u l-koppji u l-fatt li ġietkom din l-idea wkoll tant verament ta' aspirazzjoni biex nieħdu eżatt x'qalulna biex aħna hemm barra mhux ngħallmu mill-aspett akkademiku biss li huwa importanti mmens jew mit-tekst imma proprju mill-lived experiences. Pereżempju hemm ukoll Dil-kwotazzjoni mill-isbaħ, meta t-tifel kellu sbatax-il sena qalilna li kien gay. Għall-ewwel bħal inħsadna, imma l-imħabba tagħna lejh għenet biex inftaħna iktar għad-diversità. Xi ġmiel hux veru kemm għandna nies imtaqqlin hemm barra li jgħaddu dak il-perjodu ta' ħa ngħidu hekk kważi konfużjoni emozzjonali u forsi anke psikoloġika li nisimgħu 'l xi ħadd Kważi qed jgħidilna isma' din hija normali imma mbagħad għax aħna nħobbu 'l xulxin dan kollu jingħeleb. Ġifieri xi ħaġa xi ħaġa mill jiena naħseb li għax inkella ħa noħdilkom raskom għax kollha għoġbuni m'hemmx waħda li ma li ma missitnix u u ma ma tatnix sens kbir ta' well being għax fl-aħħar mill-aħħar we're all about well being il-Fondazzjoni tal-President it's all about well being u aħna nafu li huma r-relazzjonijiet tajbin il-relazzjonijiet sostenibbli li huma li jagħtu tassew dak il, il, dik id-dimensjoni f'ħajjitna ta, ta, ta' ġid, ġid li ma tixtrihx minn fuq l-ixkaffi tal-ħwienet, hux veru, imma ġid li tħossu hawnhekk, u mhux biss ma tixtrihx imma ma jħadulek ħadd ukoll. Kollox marbut ma' dawn ir-relazzjonijiet u marbut ma' familji li r-relazzjoni tagħhom jaħdmu fuqha u, u, u jsostnuha. U allura aktar milli ngħidilkom proset ta' dil-biċċa xogħol sabiħa imma wkoll irrid ngħid lill-pubbliku hemm barra dan kalendarju li mhux biss tixtruh għall-2019 imma dan kalendarju li għandu jkun qisu kważi r-riflessjoni tal-ġurnata biex wieħed jibqa' jiftakar Dawk l-affarijiet li qegħdin hemm u nafuhom imma noħduhom ħafna drabi for granted. U kultant meta mbagħad nieħdu l-affarijiet for granted niżolqu għal xejn għax ma jkollniex bżonn we re-engineer il-mod il-mod ta' ħajjitna għax it is already engineered and u allura nistgħu insegwi. Grazzi mill-qalb u nħeġġeġ lil kulħadd biex ikoll jakkwista kopja ta' dal-kalendarju. Grazzi.